Улуу сэриитэ саҕаламмыта. Ньургун уолаттара илиилэригэр саа-саадах тутан икки дойдуларын көмүскүү аттаммыттара. Аҕастаах күннэр ийэ сирбитигэр саҕаламмыттара. Санаан көрүн, болҕойон истик. Амман Ахыры нэһилиэгиттэн бастыҥтан бастыҥ сүүс биэһин эр санаалаах хорсун хоодуот уолаттара Ийэ дойду көҥүлүн уонна тутулҕасын хонуутугар көмүс уҥуохтара хаалбыттара. Тоҕус уон тоҕус буойун кыайыыны уһансан төрөөбүт дойдуларыгар эргиллэн кэлбиттэрэ. Аҕа дойду сэриитигэр активнай кыттыыны ылан Советскай правительство орденнарынан уонна медалларынан сүрбэ тоҕус буойун наҕараадаламмыттара. Бу ытык лээгин эһиэгиттэн төрүттээх, төрүттээх уустаах сүүс уон киһи ыҥырыллан барбыта. Кинилэр көмүс уҥуохтара сэрии толоонугар хаалбыттара. Биллэринэн он түөрт киһи бойбой сырыыларын иһин орденынан 78 сыллааҕыта тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн бес сыл ыам тоҕус күнүгэр советскай норуот гитлеровскай фашизма утары хаан тохтуулаах сэриигэ кыайбыт күнэ үүммүтэ. Кыайыы умнуллубат. Умнубаттар хааннаах сэрии саллааттара. Умнубаттар тулаайах хаалбыт оҕолор. Умнубаттар огдооболор. Умнубат народ. Умнубат сэрии дойду. Ким да умнуллубат, дом да умнуллубат. бүгүҥҥү үөрүүлээх өрөгөй күнүгэр Аҕа көлүөнэ аатыгар истиҥ иһирэх махтал алгыс тылларын этиллиэхтэрэ. Бу күн биһиги кэккэбитигэр баар ветераннарбытын чиэстиибит, өлбүт поездтарбытын кэриэстиибит. Хас да сыл аастын, аҕа көлүөнэ олорон ааспыт олоҕун норуот умнуо суоҕа диэн туран эҕэрдэ тылларын тириэрдэр Амма Таахара нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыга Мария Романовна Захарова. Үтүө күннэн Күндү биһиги ветераннарбыт, тыыл ветераннара, сэрии кыттыылаахтарын огдооболоро, манна баар бары өҥүөстэн, лээгиттэн төрүттээх биһиги биир дойдулаахтарбыт ыалдьыттар. Эһигини барыгытын бу бүгүҥҥү күнүнэн Быйылгы Улуу Кыайыы сэттэ уон сыллаа юбилейыгар анаммыт дьаһалынан Амман Аахара нэһилиэгин муниципальнай тэрилии дьаһалтатын депутаттар сэбиэттэрин аатыттан итиитик истиҥник эҕэрдэлиирбэр көҥүллээн. Биһиги бары билэбит Улуу Кыайыы бу улахан бырааһынньык. Ол эбэтэр бу бырааһынньык хас биирдии киһиэхэ сибээстээх. Ким эрэ эһэтэ, аҕата, таайа, убайа бу улуу кыайыы кэлиитигэр бэйэтин кылаатын кэлэрсибитэ. Биһиги сэрии тыыл ветераннарын тэҥэ билигин чиэстиибит бочуоттуубут тыыл ветераннарын, сэрии кэминээҕи оҕолору, сэрии тулаайахтарын,

Эҕэрдэ син тиэрдэр биир дойдулаахпыт Руслан Еремеевич Федотов. Үтүө күнүнэн аман аахан оҥохтоохторо биир дойдулаахтарбыт лээгилэр. Саха үрүн хэриитигэр биһиги нэһилиэктэн 110 киһи бу аман аахан нэһилиэгин нөҥө сэриигэ барбыттара. Онтон хас үһүс киһи анаата аҕа дойдутун көмүскэ сылдьан анаата сэрии толоонур охтубута. Уонна хэттэ он сыл анараа өттүгэр фашизмы кыайан биһи би дойдулаахтарбыт эмиэн бу наахара нэһэйэр кэлэннэр кыайыы сыаламыспыттара.

Күндү бири дойдулаахтарым, лээбэлэр, өнньүөстэр, аман ахаралар, эҥэҥим кэлбит уйдулаах сайынынан уруйдуубун, айахаллыыбын. Кыайыы сэттэ уон сыллаах юбилейыгар кэлэн туран аҕаларбытын, эһэлэрбитин субайдарбытын, ата аймахтарбытын Аҕа дойдуну көмүскээбит үөрүүлээх чиэстэрин уруйдуу, хайхалыы кэлбит үбүлүөйдээх сылына. Дьону букубааныгытыгар астыгылаах, үөрүүлээх, холбоһуктаах улуу кыайым ыаҕынан дөссө түгэл аҕардара туһабын Куку барыта кытаанах доруобуйаны дьолло олуу баҕарабыт. Улуу Кыайыыны аҕалсыбыт ветераннарбыт, умнуллубат үтүөлэрин көлүөнэттэн көлүөнэҕэ, сотуллубат героическай олох историятын быһыытынан киэн туттар, холобур оҥостор ытык иэспит буолар. Эһиги ааттаргыт үйэттэн үйэҕэ көмүс букванан суруллуохтара. Улуу сэрии хонууларгар үүннүлэр чэгиэн мастар, остулар сэрии суоллара. Ол эрэн, ааһар сыллар хонуктар өлбөөтүппэттэр албан ааттаах ветераннар ааттарын, сэрии хонуутуттан эргиллибэтэх саха ньургун уолаттарын сырдык кэриэстэрин. Биһиги геройдарбытын кэриэстээн, кинилэргэ анаммыт памятникка сырдык санаанан веноктарбытын уруохайыҥ. Дьокуускай куоракка олорор Амман Ахара түмсүүтэ. Венок Ураллар лээги түмсүү. Венок урар Федоров Степан Петрович. Ноева Мария Петровна. Дьокуускай борокколорор өнньүс түмсүүттэн венок уураллар Литвинцева Тамара Ильинична, Степанов Альберт Егорович.

Ветераннар орденнарын уонна мэтээллэрин иилинэн бииргэ сэриилэспит дьоннорун уонна бойобуй сырыыларын ахтан-санаан ылыахтара. Биһиги оҕолорбут олох ыарахаттарын, сэрии сылларын кыһалҕаларын уонна сүтүктэрин хаһан да билбэттэрин туһугар Аҕа дойду Улуу сэриитин мөлүйүөнүнэн биллэр, биллибэт геройдарын кэриэстэн чочумча саҥата суох сүгүрүйүүнү биллэрэбит.

улуус мунньаҕын депутата Дуораанчык уһуйаан сэбиэдиссэйэ Коданова Полина Петровна. Үтүө күнүнэн ытыктабыллаах ыалдьыттарбыт, үлэ тыыл ветераннара, ыраахта чуорсан ыырыллан кэлбит мааны дьоннорбут, Аман ақын элиэн барылыктаахтара. Аҕыс ый тухары аарыгыран, тоҕус ыйдах тухары торолуйан, тымныылаах кыымы тааһан, самаан сайын салаллан тиийэн кэллэ. Бу үтүө күҥҥэ биһиги хааннаах фашист архаҕын хампысынньа сүргэйэн, кыайыы сырдык былааҕын, көрөөччү аспыт үтүө күммүтүн, кыайыы сэттэ уон сылын бэлиэтиир улуу уйгу быйаҥ ыһыаҕын аһан, үөрэн-көтөн бу Амма Наахара нэһилиэгиттэн уонна Лээгиттэн төрүттээхтэр мустаммыт уйгу быйан ыһыаҕыныһар дьоро күммүт үүннэ. Бу күнүн эн эһигини бука барыгытын Амма улууһун депутаттарын советын Доранчы Буһуян айар тутар коллективын уонна тус бэйэмаапыттан итиитик истинник аҕаддилиирбин көмүллээн. Ыдык мааны ветераннарбытыгар кыайыы туһа, фронт туһа диэн күүһү харыстаабакка, тыылга Түүннэри-күннэри үлэлээбит хорсун хоһолоох дьоннорбутугар аныгы олох ситимнээх хаамыытын кытта тэҥҥэ хаамсар эдэр дьоммут, кэлэр кэнчээри ыччаттарбыт эҕэрдэлэрин тириэрдэллэр. Bırakın, bırakın.

Кыыһы харыстаабакка тыылга түннэри-күннэри үлэлээбит хорсун-хоодуот дьоннорбутугар аныгы олох тэтимнээх хаамыытын кытта тэҥҥэ хаамсар эдэр дьоммут, кэлэр кэнчээри ыччаттарбыт эһиэхэ анаан бэлэмнээбит хоһооннорун ааҕыахтара.

Сirбититинник сипсиэрэ, түҥкүлүмнүү көрдөһөрө, өлөргө эбэтэр тиллэргэ соҕотох суол көһүтэрэ. Аман аҕара нэһилиэгиттэн Аҕа дойду сиритигэр күн тоҕус сүүс биэһинчи ыйыллан барбыта. Бүтэ биир киһи сураҕа суох сүппүтэ. Отут киһи көмүс уҥаҕа Ыраастым айгыылаах көмүллүүтэ. Тоҕон тоҕус киһи дойдуларыгар эргиллэн кэлбиттэрэ. Игине коле биһи нэһилиэк күөт офицердаах. Барыта хүбэҕис орденнаах буойун баар. Ол иһинэн сэттэ сэрии кыттыылааҕа Албан аат орденнаах көппүтэ.

Сырдык тыыннарын толук уурбуттара. Кыайыы өрөгөйүн сүгэн тыыннаах эргиллэн кэлбит оҕуһун киһи эмсэҕэлээбит дойдуларын чөлүгэр түһэриигэ харыстаммакка үлэлээбиттэрэ. Төлөпсүүлэбит саппыт ынырыктыырга утары ыстыыгынан түһүспүттэр. Бычыгыраан-бычыгыраан тыҥаан иһэр тааҥкаҕа утары сыылбыттар.

Харахтан тар тууһа тахсара, хаппыт сырыы көрдөөн ытыыра, уот сэрии сут кураан сыллара ураты өйдөбүл буолтара. Айхаллаах кыайыынан уруйдаан, Тыллаан талааппыт кирбитэ тыл дьоно бүтүннүү олохтун тыын уган эйиэхэ биэрбит. Турбат дьылларын тыытман олдоово ийэлэр таахпыт сырҕаннаах баастарын киэн туттан махтанахтарын кыайыыга кыттыспыт ааттарын Улуу Кыайыыны аҕалсар туһугар охсуһуу толоонугар охтубуттара, тыыннарын толук уурбуттара, тыйыс саха чулуу уолаттара. Элбэх араас куораты ылбыттара киинлэр. Өлөрөр өстөөҕү өлүүнү кыайбыттара. Киинлэр тиийбиттэрэ кинилэр диэбиттэрэ өстөөх арҕыгар кыһыл былаах аспыттара рейстар үрдүгэр Ярик кадик саллааттар өлбүт тыыннаах саҕалар Мадон Москва салют уруулена уруйдуур Бары тиллэн кэллигит фашист тыынын быспыттар Параадынан турдугут бары герой боллугут Даа Казахстан, Бикелак, Жакнавык

күндү бииталдьылаахтары, эрий бэтэрээннэрэ, тыл бэтэрээннэрэ уонна сэрии тулаайахтара уонна маннык бары кэлбит ыалдьыттар эһигини бу улуу тумул ыһыаҕынан эҕэрдэлиибэ көҥүллээн.